Ysgol Gynradd Rhosgadfan ger Caernarfon, a iard yr ysgol yn dawel o sŵn chwerthin y plant heddiw. Yn ei le, sŵn adeiladu, wrth i do'r ysgol gael ei drwsio. Ers misoedd bellach mae'r drysau ar gau a'r plant wedi eu symud i adeiladau cyfagos. O galwad ffôn gesh i digwydd bod y prin awn hwnnw 'lly efo SOS Tŷ Di'r Ysgol reit handi, ma' gynnon ni twll yn y to 'lly a rwy'n yn dychmygu wrth gwrs falla ryw ychydig o lechid yn rhoid i ffwr' ond pan nesh i gyrradd yma yym o'dd yr sefyllfa yn amlwg ychydig bach mwy difrifol na hynny 'lly. 'Dyn ma' 'na tua ia hannar bron i dau rhan o dri o'r to 'di ga'l 'i Rhwygo i ffwrdd gan Corwynt Barbara, toc cyn Dolig. Wel, da ni wedi bod yn ffodus iawn i chi bod gael yn ail gartrefu fan hyn yn Caer Gors gan Cadw ar gyfer yr Adran Iau lle wedi mae yna 22 o blant, cymhorthydd a fina i mewn yn fan hyn 'lly. Mae'n gyfyng iawn o ran gwagle 'lly ond da ni'n ffodus mae yna to uwch yn pena ni, byrddau gwyn rhyngweithiol, byrddau cadeirio wedyn da ni'n gallu ymdopi am y cyfnod yn fan hyn 'lly. A mae'r cyfnod sylfaen, daflad carreg i ffwrdd felly yn Clwb Mountain Rangers a yn fan'no ma' 'na ddau ddeg chwech o ddisgyblion a pedwar o staff cefnogol ag yn y blaen yn fan'no n'w ag athrawes felly. Wedyn yndi mae 'di bod yn yn her yn bendant sicr yn newid lleoliad 'lly. Wel ma'r adeilad fel 'dach chi'n gwybod 'dach chi 'di gweld drostoch chi'ch hun 'lly yn y'chi safle adeiladu ar hyn o bryd. Wedyn, mi oedd o'n fwriad gennym ni beth bynnag felly, cyn i ni gael yr difrod yma, i ni geisio archebu dodrefn newydd ar gyfer yr cyfnod sylfaen. Mi oedd y dodrefn a ganddon ni'n ddegawdau oed, a rhywfaint o hwnnw yn ail neu'n drydydd llaw o rhywfaint ysgolion sydd wedi cau yn yr ardaloedd o'n cwmpas ni fan hyn felly. Wedyn mi oedd o'n fwriad genna ni geisio cael dodrefn newydd, ond wrth gwrs rŵan, dan ni'n cael ystafell dosbarth newydd yn gyfan gwbl, does 'na ddim llawr yno ar hyn o bryd, mae hwnnw 'di cael ei dyllu allan, mae'r wal 'di cael ei dal- dynnu yn ôl at yr gwaith carreg, does yn amlwg ddim to i'ch i'w ben o, mae'r nenfwd wedi mynd hefyd, y gwaith trydan a phopeth wedi cael ei dynnu allan. Wedyn yn gobaith ni ydy, wrth gwrs, casglu rywfaint o arian rŵan ar gyfer pan fydd yr ystafell wedi cael ei ail adeiladu fel rhan o'r cynllun insiwrans fydd yn talu am hynny, ein bod ni fel ysgol yn gallu rhoi cadair a bwrdd newydd i bob un disgybl, sydd wedi cael ei ail-leoli fan hyn am, wel, dan ni'm yn siŵr am faint o gyfnod ond mi fydd o'n gyfnod o fisoedd bydd. Mae'r hel pres eisoes wedi cychwyn ac ocsiwn go arbennig wedi ei drefnu, fel mae cadeirydd y llywodraethwyr yn egluro. Mae gennym ni dudalen Facebook sydd efo ocsiwn fawr wrth gwrs, Gadfan, mae hwnna'n cael ei neud i fyny bob nos os o's 'a rwbath newydd 'di dod i fewn 'dan ni roid o ano fo. Yym ma' fi a Mandy yn rhoid wbath ano fo bob nos 'dan ni'n like share mae o drost y lle so yn fan 'na hefyd 'dan ni am ddechra penwythnos yma 'dan ni am ddechra tynnu llyngia lot so 'dan ni am neud llyngia ar yr yy pejana Facebook hefyd so ia Facebook 'dan ni'n trio neud o 'lly. Er lles y plant ac y plant Ysgol Rhosgadfan a'u plant nhw 'ma hefyd, 'sa ni licio cael digon o bres i gael dodran newydd i nhw gael enjoio'u ysgoloriaeth yn Ysgol Rhosgadfan a trio codi safonau. Os 'di'r plant yn hapus i ni dosbarth newydd, mi wneith nhw weithio'n galed. So dyna be' 'dan ni isio. So plîs, powb yn y gymuned, ardaloedd Caernarfon, dowch i fyny ac Dowch â'ch wallat efo chi a gwariwch digon o bres yn y noson. Clwb Cymdeithasol y Mountain Rangers, cartref dros dro cyfnod sylfaen yr ysgol. Ac er ei bod hi'n wlyb ac yn oer heno 'ma, mae'r trefnwyr yn addo croeso cynnes i chi ar nos Wener y pedwerydd ar hugian am hanner 'di saith.